Kan ram a van i thlen ah khan tingsing chan in an rak timtuah i China China Sanya a cike vialte amma ralkap bawi pawl kha ral ralkap angki phoihter dih hna i Yathu ngan pipi pek hna rianṭuanter hna i an thiam zong thiam lo zongah bawi vialte ralkap nih an tlaih dih. Asinain thimnak a van chuak i NLD nih thlen caan a cu an van ti an van thuat ciammam i van tei hna. Cun a voi hnihnak thimnak an sung ding kha a du nan du ti lo. Asinain i zuam len na nan tei ṭhiamṭhiam hna. Ralbawi ṭhaṭha le palekbawi ṭhaṭha cu NLD Mipi thimmi a mat pawl ni thawng tlaihpiaktu le motor an motor kutka on piaktu an cang an lungfak tuk la ka ti ma kha a donghnak ah minawng hlai nih cel ti lo ana van ting ma kan lak te ah zeidah cang lairam ah lairam a ṭhencho khawh ning cu mithi pawl tung cem nih chim e Lailei khuate bakin Hakha bak i vai ah an thor rak zuarmi kan Peter bak khi telephone te bak a zoh pah le a rak kai thluahmah le hor a phu ti lo le lam hrang ah tla ti. Mah tluk bak cun ram kha a thleng. Mino lai nih ana van tik ahcun chummui ko. Mino ṭha ṭha, vision ṭha ṭha ngeimi, an tam bal lomi, kan i nuam tuk cang ram ah theng an van ti, ti lio ah Minong Hlai nih thah dih. Mipi thimmi, kan MP vialte, hret dih hna sanam van pia nan thei dih ruah lo tuk vin sanam hlat long hlam an pia la tiah CDF PDF an tho laitlang zong mah ṭhiam ṭhiam van tho i khan tinṭan pek cawk lo in uniform hruk cawk piak cawk lo van tho e kha ti cu tuan ah kan dam kho ko hna lai tiah lunghmui taktak kan rak bochan taktak na kum li van rau sina atu ah CDF pol kan tha van chat thluama dusa dusa ten kan zor CNA atang Solomon nih zeizong vialte pakpalawng an si ti. Kan Baibal nih a hmun zungzalmi thil pathum um ko ee ti. Mah ahcun ruahchannak aa tel rih. Ruahchannak aa tel ve. Kha mah ti sin kan ruah ding cu mipi le Khrihfabu zong nih kan ruah bak ding a herhmi cu Zumhnak ruahchannak dawtnak i a lai ruahchannak hi Khrihfami nih a biapi tuk ah kan chiahmi si. Kan Bawi Jesuh Khrih kha an tha nithum ni ah a tho ṭhan. Mah vialte ka zumtu vialte nih a thawh ṭhannak kan tho ve kan ti kan i ruahchanmi vanram kan i ruahchanmi vanram kha Jesuh Khrih thawhṭhannak thawngin kan cohlat ah ruatmi Khrihfa mah ruahchannak a cohlang ve lomi zumlotu ca cun nithum nih Bawi Jesuh a tho ṭhan ti kha zumlo chinnak an kan zumlo chinnak a zum hrim an zum khawh lomi kha ti si cun atu kan dothlennak lampi hi Hmai an kal kalpitu ding, teinak an kan phenpitu ding, hodah kan ruahchannak kan teinak kan teinak ding pi ah hau tai som da mipi nih kan na tlaih la kan tuak hau cang kum li tling cang kan ralkap thatha nunnak tam tuk a dih cang atu ah i fun u lo kan ti hna ti zongah an i fun duh hlei lo mah lam cio zul bantuk dir hmuna kan dir cu lio ah aluancia kum ni thum ah min aung hlaing nih CNF cu zeihmanh ngei tung lo ti chonok an tlak tung lo ti lam mi cheukhat nih CNF nek nak an hman makha Asinain Min Aung Hlaing i a pu le Tan Shwe te, Maung Ae te, Khing Yut te chan ah kan pa le Pathian rianṭuantu min pakhat ka thliar ahcun kan pa tleicia reverend hrang awi te hei ti bantuk hna hmang in dakaw kha ram daihnak kan ser lai pakhat le pakhat kan i kap la lo tiah he rian an rak ṭuan cang cu min or hlan a bawi hlan ah dakaw tan shui te chan ah kha vialte ka zian nan theih lo mipi nih Mah lio ei awk ṭha ṭhi hmanh an ngei ṭung lo. An ngeih lo bu tein an hacang na rial lam ah vialte hoi khingun khingun pafit bak nan timi na zei ruang dah CNF CNA dai kahdaihnak kan ser la rak ra u, cabuai cung tiah auh hna. ruah hau. Atu kum li kan kal ah mipi nih he chat tha dang an chuah. Mi cu siliap kan zor. Yakum som thum chung ei ok ngei lo bu tein zei ruang dah atu tiang CNF CNA anun. Ha ruatu lungthin Titsa le nunnak vialte kan ruhro tiang te bia a kammi ho atu kan kal thluahmah ko la siane cu kan kal thluahmah la CNA micheu nih CNA cu zei meithla zung khat zong pu bal tung lo zei zei nan nan ti nan thei lo nan thei lo cha tua ku kan ralkap A thi cangmi ralceu pakhat khuachung a luh hmanh ah ralbawi pawl kau ti zong an tuk ngam tung lo ne dup ti kha in leng hmanh chuang ngam tung lo rungtlangpi khi atu a nung ri khi puram thang va lu rungtlangpi khi cam mazei bazut an ting cu hi chau chau in a miotat tiang amiotet i an bum len zen vialte kan khuai di lan ti le kan ko lam hrong ummi palaka asang hrong dor hlun hrong pakhat khat an chang sual la ti ruang ha to ko rakap bu chet kau chet kau an beng tak an beng tak hna an kal tak hna chu makhaten an thei mo zapi ni atu minau zai khomen he chete tial le mi ni Ramthang a nung ri khi khi tu thi lo khi. Kha lio ah khan mipi nih rak bawm hna usih law kan ralbawi sang a thi cangmi tleicia sang cem te hna chan ah zeitluk nan ral ṭhet Pe hleihnih pe hlei ngan tuk aw. Ralkap an, an rak kah ngam hna cu. Atu a zei thelo na CNA cu e, CNF cu e, an ti. Tha tein khua kan ruah hau. Ruahchannak kan ngeihmi hmailei kan zalen lai ding ram kan Chinram a nam cuahmahmi CNA a thlah hrim kan thlah kan thlah lo hau a taktak ti lo cun atu atu cu khong silin kan cozah cava dir cang kan cozah an kan hruaitu upa pawl MP pawl zong khi lila atuan ah CNF CNA ha na ton hlan ah zei an ril tuk hna lo cu mi rong hlai nih ana van ting hnu ah CDM an tu an tli an zam ani tong CNF, CNA, CNF i policy an zoh. Ya, antil atu zoh MP a tam deuh nih an policy an zoh tikah rian tuan amah hna lo cun ti atu phun khat te rian an tuan ko si te. kum sawm thum a dirmi hi Pathian nih kan ca hrimhrim a chiahmi si. Mata cun CDF zong nih an timi cu kan nih cu mah ṭola ye dih hin cun kan hriamnam vialte hi CNA ah kan apply an ti cu mu tla au na an chim lengmang ko khi CDF a dih lai. CNF nih a hmuitinh a tlin si ahcun CNF a dih lai. A taang ding CNA a taang. Cacun CNA hi a ṭhawn hrimhrim hau. Atu ah CDF cheukhat nih zei rel lo in atu ah kamplet in hna zong kan kah. Ralkap puitling hrat cu ralkap puitling hrat cu duhpaoh metal an puh lo ca dah si oh na na muai cawk la lo hi. Khikhi ta ko tintan tintan training an ti lamang mi khi ta ko si cu an ṭam hnu pawl an ralbawi pawl nih an hmai kha an nau le kan ralkap pawl an ka hna zongah an hacang in na rial bu tein Si hlah seh an ti ruang ah dah si hih. Kan pala si diap kha nan i thawh ka te kha tuak u vau rong ah voi li aupi mi cu kan pala si diap lawng nan si kha voi li voi li nan zang ban tha Kaden zong nan ngei ṭung lo. Phone phone phone bill hman hi keimah pumpak hman in zak vai dollar zanga leng kan dit kan kan ruam piak hna kha. Nan ngei ṭung lo. atu ah mi mi bochan in ha chatia kan ralkap pawl cu nan hei ngiar hna chinni nawng zong ṭhatein an tuak ding a herhmi cu sianat upa pakhat pahnih an rem hna lo ruang an tawk CNA an huat chih hna cu CNA hua hna la u CNF pahnih pathum upa ruang i CNA CNA ralkap minung a za thong zei zei zei dan an huat hna CNF cun ti lengmang ko te kan tummi a dih kan tummi kan khel khawh ahcun CNF a dih lai Chin cozah thatin a dian hnu cun Chin cozah nih CNA hruai lai CNN in na, zei, na zeidan sual hna zet na, na va kham thul hna raldoh kal ko ding nan dula pasal zeidan nan, nan, nan rem lo mi hna CNF cu personal zong te nan va kal nan va thuat ko hna lo Personal nan huatmi hna le pengtlang i nan rem hna lo ruangah CNA ralkap toh rem lo tiangtiang cu nan luan tuk nan luan tuk Laimi hi Pathian kan biak hlan kan biak hlan zongah vai ah thlachiat thlachiat ruat phun kan si cu atu ah mah vialte thlau di nan tim nal then nan tlaihnak kum li Ho nih nan bawmh hna mipi nih nanmah lam he nan i ngiar. Atu ah keimah lila zong atu ah CDF CDF kong ka chim tikah CDF ka ka ṭet ka ka ka rem lo ca si lo cu CDF a ṭet taktakmi ka si cu keimah hi. Asinain CDF cungah hin 2023 kum dongh lei khan ka lung ah aa nuam lomi tete um. Atu ah zo vawlei cung ke news kip BBC tiang nan thlami CNA nih mian tha timi kha a kaptu ka hau. mah zong cu dai tein in ko si teh kan ral bupi khi zoh hna u bian chim zong ah hlei hluak an chim lo Mah cun mipi hrimhrim nih Khrihfabu zong nih hmailei ah zeidah kan kal la CDF zong tu lio ah raldomi in si a hmaan kan dirkamh hna ding si a si nain atu kan i ruahchanmi kan i ruahchanmi kan ram a zalennak ding ah aho khi dah number pacham ah usa pe kan chiah la timi kha atu cun ruah caan a cu cang kan dihlak ten tha ten ruat na usih kumli kan tling cang kan result aa thei cuahmah cang maca cun zapi kan lung fim cang seh ka bia sau tampi ka lom pu cun